Үтүө күннэн күндү доҕоттор! Биһиги бүгүҥҥү биэриибитигэр саха төрүт ыҥыырын туһунан кэпсэтиэхпит. Емельян Рославскай аатынан саха түмэлигэр уонна Максим Кирович Амосов аатынан университет түмэлигэр 14 уон ахсыс үйэтээҕи ыҥыырдар хараллан сыталлар. Икки тыһыынча икки сыллаахха саха-французскай археологетнографическай экспедиция тэриллибитэ. Онно Христиан итэҕэлэ киириэн иннинээҕи икки-үһүстэн тахса көмүүлэри булбуттара. Бу көмүүлэргэ элбэх саха ыҥыыра баара. Кэлин бу саха ыҥыыра уларыйан дьахтар уонна эр киһи ыҥыыра диэн баар буолбут. Дьэ бу тоҕо маннык туохтан оннук уларыйбытый уонна ханнык кэмтэн итинник араарыы үөскээбитий? Саха төрүт ыҥыыра туох уратылааҕый, хайдах оҥоһулларый? Ол туһунан бүгүҥҥү биэриигэ кэпсэтиэхпит. Оттон билигин маҥнай бу саха

Уурарга аты харыстаан тириинэн, бу тириини сукунаннаан, тимиринэн, алтанынан, оҕуруоннан киэргэтэн уурар тириилэрэ буолар. Онтон үүн диэн үүн, уздечка. Ол аата бу аты халайарга аналлаах ат төбөтүгэр кэтэрдиллэр тимирдээх кур буолар. сулар, недоуздок, аты тутарга аналлаах быа, көнтөс, поводья бу сылгыны сэргэҕэ эбэтэр баҕанаҕа баайарга аналлаах быа. Иҥэһэ, аккаттарга уонна тирэнэргэ аналлаах. Дэйбиир, махаалка, чыпраак, чаппараах. Бу Ат самыытыгар таҥаһы киэргэтэн, бу бырдахтан көмүскээн уурар киэргэл таҥас буолар. Салгыы көрүөххэйиҥ Емельян Рославскай аатынан түмэл этнография сиэктэрин салайааччыта Василий Попов кэпсиирин. Үтүө күнүнэн, көрөөччүлэр, истээччилэр! Мин бүгүн эһиэхэ өссө төгүл саха Атын, төрүт ыҥыырын, илин бүргэтин туһунан кэпсиэҕим. Тоҕо диэтэххинэ, уон тохсус үйэттэн күн бүгүҥҥэ дылы дьахтар ыҥыыра диэн бу араарыы баар. Бу харс экраҥҥа көстөр, илин бүргүтэ бу трописсилы быһыылаах ыҥыыр бу дьахтар ыҥыыра дииллэр. Уонна буоллаҕына бу илин бүргэтэ төгүрүк, бу илин бүргүтэ төгүрүк. Өссө бу бюджетин үрдүнэ тумустаах ыҥыыры саха эр киһитин ыҥыыра дииллэр. Манна эмиэ кыратык урутаан урутта кэпсиим туох киирии курдук. Маннык кэпсии-ипсии олордохпуна урут араас комментарий быһаарылла киирэллэр этэ. О, Василий Васильевич, тюрктар ыҥыырдарын биһиги ыҥыырбыт диэбэт Хамыйана кэпсиилэрэ дииллэрэ кырдьык нуучча культуратыгар чур культурата көстөр буолла атыҥыырыгар эмиэ көстөр аны эмиэ мөккүспэппин ордук ити ыаллыы олорор ортоюларга печенектар хазардар сабыдыаллара баар бөҕө буолла уонна үс сүүс сыл татаардар монголлар кытта алтыһан олорбуттара ханна барыай Баар бөҕө ыллаҕа дии, ол гынан баран биһиэхэ бу Хахаларга Хахалар тюрк норуоттарыттан тэйбиттэрэ Саха тылын былыргы тюрк тыла дииллэр. Тоҕо диэтэр били былыр тэйэ хааллахтара дии, ити тюркскай кыгынааттар ол аата алтыс, сэттис үйэлэр быдан иннилэриттэн бу диэки кэлэн олохсуйа хаалаллар. Ол ойдом олохсуйан чур культуратыттан тээ хаалаллар. Аны уон ахсыс үйэ уон сэттис үйэҕэ ити кэлии дьоннор культураларын кытта ордук бу нуучча атын ыҥыырын кытта чур культурата бу аха культуратыыр эмиэ күөрэс гына түһэр, көстөн кэлэр. Ол ойуу отуруһуйдара ити Туох баранья, рогая диэн араас эрийии оһуордэринэ ити ити кэлиҥҥилэ саха благоһуордара диэн сурааһын өйүүрдэр буолаллар, долгун курдук буолаллар эбэтэр эбэтэр ити туох төгүрүк эбэтэр ити ураһа ойуутун курдук уруһуйдуо буолаллар. Уонна бу көрөн эрэ бу илин бүргэтиир бүргэтиир диэн бу тумустаах ити үрдүк аттарга анаан Хахаата үрдүгэ уоха, бу Михаил Федорович Габышев кинчэ тоҕус сүүс биэс тыыллаахха анаан үрдүгүн бу ыйбыта баара үһү. Татинский район диэбит. Высота холки арҕаһыгар дылы, сүүс сүүрбэ сэттэ сантиметр. Сунтаар оройуонугар аппыт үрдүгэ сүүс сүүрбэ тоҕус сантиметр. Дьэ, хаама үрдүк ат Орто Халыма ылгыта, метр отут алта. Метр отут алта диэн оттон линейканы ыла тутан көрүнэ төһө үрдүүй? Итиччэ үрдүккэ үрдүгэр кини холкутук акка олорор буолла. Бу маннык ол иһин саха атыгар ыҥыыры бу маннык тумус тутарга аналлаах кыһалҕа суох буолла, оҥоһуллубат. Ини гэнэ Дьэ, саха төрүт ыҥыырын туһунан кэпсиим. Биллэн турар, архивистка хаһыыларга олоҕуран быһаарыллыбалахпыт. Архивистка хаһыылар көрдөрүүлэринэн бу сэһэн болоодьо тутан ылар. Тоҕус уон биир көмүүнү хаспыттара, мусулиаттар Иван Ильичич Новгородов сэһэн болоһуна да тутта Ити отут сэттэ отут охсус сылларга сүрүннээн үлэлээбиттэр киин киин улуустарга. Археологический раскопки музея диэн ыстатыйалаах Новгорода. Ол ыстатыйа буоллаана кини уһуруйар. Дьэ туох диэрэбит? Якутские седла, обнаруженные в могилах XVIII столетия. Не, в отличие де от последующего времени, делались небольшие четырехугольнуйдар, үөһээ бүргэтин үһээттэ түөрт муннуктаах диэн ыйар. Оттон дьэ алта уон бэс сылларга Иван Васильевич Константинов историческай наука кандидата, археолог Бу киин улуустарга алта уон биэс сыл, биир сылга биэс уон биэс көлүөнэ хаспыт. Ол как это это? Передние луки у всех обнаруженных нами все дело. Итини бары хаһыыбытыгар диирэ. Все дело высокие, устойчивые, прямоугольные диир. Ити эмиэ хатылаан эттэ. Ити архаическай хаһыыга этиллэр. Элбэх хаһыыны Анатолий Игнатьевич Гоголев историческай наука доктор, эмиэ учууталым. Дьэ, студенын иһдьэн эмиэ элбэхтик архаическай хаһыы түөрт сыл быһа кыттыбыт. Ону кини бары да ити этиллибит курдук бүргэлээх ыҥыырда көстөллөр. Оттон дьэ бу илин бүргэте төгүрүк быһыылаах таһалаҥы хаан тархаммыт ыйдьан толкуйдаан толкуйдаан баран Анатолий Игнатьевич Соболоҕон этэр: «По всей вероятности, на рубеже XVIII-XIX веков форма передней луки якутских седел приобретает округлость». Уон ахсыс уон тохсус үйэлэр эпкэтэр. Иван Васильевич Константинов архивистка хаһыыларыгар биирдэ эмэ көстөр, холоро миэхэ хаартыска баара ыыппыттара ньырбат Ньырбаттан бу ким Иван Васильевич Костянтины булбут иҥэрэ илин бүргэтэ төгүрүк. Ол гынан тоҕо эрэ кини бэйэтин кинигэтииртик киллэрбэт. Тоҕо диэн биирдиилээн көстөр. Анатолий Игнатьевич Гоголев итиччэ эбээ археологическаҕа икки эрэ ыҥыыр көстүбүтэ. Уон ахсыс, уон тохсус үйэтээҕи көмүлэргэ. Оттон Саха французскай археологическай эспедиция үлэлээбитэ. уон биэс сыл устата икки тыһыынча тимин онно кытта уон биэс сыл быһа үлэлээтим. Онно бу маннык быһыылаах таһаалаан ыырда көстөллөр. Бу удьурхаттан оҥоһуллубут улахан алаас Таатта, Баайаҕа нэһилиэгэ Таатта улуһуга көстүбүтэ. Удьурхаттан оҥоһуллубут. Көрүҥ бу илин бүргөтү илин, илин өттө. Илин бүргөтө көнөн муннуктур. Былыр Тимирбэ Учурапчы уулугар кэлбит, уон уон алтыс үйэ. Бу. Дьэ уон сэттис үйэттэн нуучча ыҥыырдара тарҕаныаҕыттан кинилэри үтүктэн ылтаһан ылтаһыннаах ылтаһынынан бүрүйэ саҕаланар. Уулу- уулаах үрүҥ көмүөнүнэн эбэтэр алтан буолар. Мандыкпыт ити сахалар былыргы оһуордара Күнэ сурааһын буолар, долгун курдук буолар эбэтэр ураһа курдук уруһуй буолар, төгүрүктэр баар буолаллар. Ото бу араас от үүнээйи ойуулар ити кэлиҥҥилэр. Дьэ кэлин улам нуучча өҥүдэр өтүктэн манна дьэ хахай баар буола, манна единорог баар буолар. Ити кэлиҥҥи кэлиҥҥи өҥүт. Аны Быһара көрүөм, хайдах ити кэлии төгүрүк бүүргүлээх ыҥыыр саха эр киһитин ыҥыыра буола хаалбыт, туохха олоҕура? Дьэ, биллэн туругар сэттис үйэҕэ нуучча хайаахтара кэллилэр. Кэлэн сылгыны көрөөт үөрэ-көтө түһэллэр Ити сылгы кинигэ ат диэн чугас буоллаҕа. Ханнык хаһаах атылыахый дьиэ, атамах. Да аты уонна туохта хомуйаллар. Ара көрбүт таһаҕал аты миинэлэр уонна дылылар. Таһаҕас саспаттар. Ону дьиктиргээн дьэ бастатан туран быһахалары аты көлүйэргэ үөрэтэллэр. Ат тэрилин оҥорорго. Үһүөннэргэ кэпсэнэр дии хаһаах Василий Готовцев анаан соруктаах, Дүпсээлгэ тахсан олох олохсуйан, сыыйа-баайа ат тэрили, нуучча ыты хомууту, дугааны, сидёлканы, сыарҕаны оҥорор уонна аты көлүйэргэ үөрэтэр. Онтон ити сүүрбэһэ сылы уон ахса сүүрэ сүүрбэһэ сылларыттан эп уон ахса сүүр араас эти эспэдииссийэлэр тэрилэллэр. Азия Хоту илиҥҥи өттүн баһылааһын Хотугу Американы чинчийиигэ таһаҕас бэйэтэ кэлэр, ону Охотскайга илдьэллэр, Айааҥҥа илдьэллэр кэлэн. Аны таһаҕастаһыы тэрилинэ саха атын хомуйаллар буолла. Историческай наука доктора Георгий Прокопьевич Башарин ааҕан таһаарыытынан Тыһыынча сэттэ сүүс отутус сылларга тыһыынча аҕыс сүүс отутус сылларга гыннаһа үс сүүс үс сүүс сэттэ уон үс тыһыынча үс сүүс сэттэ уон биир сылгыны аты аты көлүөнэгэ анаан хомуйбуттар эбит. Ону сүүс сыл түҥэтэн кэбистэхпинэ ити Үс тыһыынчаттан тахса ат буолар буолла сыл аайы. Тортотунан ылабыт. Иннэ өссө туохха аҕаллыбатах сыллар иннэр бааллар. Чаччатыгар токуйдаан көрөн хахалыы. Төһө саха эр киһитэ сыллата таҥас аһыытыгар кыттар эбитий? Кырата биир тыһыынча. Ортотунан балтараа тыһыынча диэх. Да ол балтараа тыһыынча биир тыһыынча сүүс сыл устата төгүллээ. Төһө саха киһитэ ити нуучча ат атын ат көлүтүн тэриилигир сыстар эбитий Сылга үстүү түөртүү ый устата саха эр киһитэ дьэ күннэтэ хара сырдатта киэһээҥҥин ыла нуучча атын тэрилин кытта туттар, оҥорор, абырахтыыр Иннинэ бу күннээҕи тэриллэн курдук куруускатын, чааскатын, миискэтин курдук. Иннинэ киһи итиннэ соһуччу буолбатах нуучча ыҥырыар акаар киһи толорбута. Буолуохтаах курдук буолар. Кыһалҕа аҕаллаҕыт, күннээҕи үлэн аҕалар. Оттон төрүт ыҥыырбыт буоллаҕына ити быһыыта-таһаата кэлин уларыйан, туох барыта уларыйа турар. Бииргэ биирдик буолбат буолар, олох уларыйдан аайы тупсаран иһэллэр буоллаҕа. Ити терапевтилыы быһыылаах ити саха дьахтарын ыҥыыра диэн ити төрүт ыҥыырбыт ити сылдьар. Аны ити биири көтүтэ көтүтэ аспыппын дии. Ити археологическай хаһыыларга эр киһи уонна дьахтар көмүтүөр биир быһыылаах таһаалаах ыҥыырда көстөллөр. Эр киһи дьахтар ыҥыыра диэн араарыы суох. Ити ыраары уон тахса үөллэттэн хааланна, эбэтэр атыннык эттэхэ, саха эр киһитэ нуучча ыҥырыар олороҕуттан. Онно өссө биир эмиэ болҕойно: бастакыны нуучча культуратын, христианствоны кимнээх ылыммыттар? Саха баайдара, кинилэр кэлии таҥаһы кэтэллэр. Кинилэр ити кэлии ыҥыырга олордулар. Инигин ити революция иннинээҕи ити эбэтэр уон тахса үчүгэйдээти үрүҥ көмүс бүргэлээх бүргэтэ хабыылаах ыҥыырдары көрдөххүнэ баайдар ааттара-суоллара суруллаат диэччи. Инигин ити түмүккэ өссө төгүл ханна диэхпин баҕарабын. Биһиги төрүт культурабытын түһэрэр буоллахпытына, эбэтэр историческай ити киинэлэри устарбыта дыгын тарҕар туһунан, эбэтэр лөгөй туһунан ити төрүт ыҥыырбытын көрдөрүөхтээхпит. Ону сорохтор дьахтар бии тюрк нолуктарбыт бобоотто тюрк ыҥыырар олоруохтаахпыт. Өөп, ол гынан кыргыстар бэйэлэрин ыҥыырдара олордунар. Хаахтар бэйэлэрин ыҥыырдара олордунар. Бии сахабыт, бии мин казах буботахпын, мин кыргыз буботахпын. Мин сахабын, Иниэнэ саха төрүт ыҥырыар олоруохтаах буоллаҕыҥ дии. Иниэнэ болҕойон истибикитигэр махтанабын. Этэҥҥэ буолун, көрсүөххэ диэри.
Күндү доҕоттор, билигин көрүөххэйиҥ бу билиҥҥи кэмҥэ саха төрүт ыҥыырын хайдах сөргүтэн үтүгүннэрэн оҥорбуттарын. Ону кэпсиэхтэрэ мас уустара Василий Васильев уонна Петр Капитонов. Үтүө күннэ биһи уллаана бу уон ахсыс үүтээҕи ыҥыры хөргүтэн оҥоруппут художественный училища учууталларбыт Василий Васильевич Попов манна музейга кэлэммит размерын ламбыт экспонат Иннэ музейга баар, ону арыйаммыт. Хас кээмэйин, олох миллиметр миллиметр кээмэйдээммит күтүктэн оҥоруппут. Мин буолаарбыннарга бу мас өттүн оҥорбутум кынаттарын, инни илин-кэлин арыйын удьурҕайдарын оҥорбутум. Оттон манна бу ыҥырга олох туохтуу Биир да тоһоҕор иһин уһук барыта тириининэн туттарыллардар
Ну, тириинэн туттардаххына, били, ыҥыырын хамныы иһдэ. Ол иһин үчүгэй һымнаҕас буолар били хамныыра. Э, мин булан-бу манна Тимиригэр кыттыһан оҥорбутум. Уу- Уулаах көмүстэн оҥоһуллубута көрөбүн окката. бу били музейга баарын ыйыран көрөн уруһуйун үтүктээн эскизтаан иһин барытын олох үтүктэһэн оҥорбуппут илиинэн гравировкалаабыппын тыкан кытыытын алтанынан туттарбыппыт уу былыр маннык улахан тугу илиини хайдах оҥороллорун

Мастер модель оҥорон, воскаҕа кутан таһаараҕын.
Бу иҥэһэтин эмиэ кутан иҥэһэтин кутан кутан кутан таххар билигин кутан таһаараллар. Кутан тахтыы барыта илиинэн оҥоһуллуу, кыһыы.
Та манна буолаат бээтим эмиэ туохтардаах Боростуой, көрдөххө боростуой курдук гынан баран хас биирдии туох бэйэтэ маннык уйаҕа киирэн хаалар диэри курдук бэйэтэ миэстэ да аршуйбай. Бу ойун мастары буллаҕына канатын тутар холбут маннык ааһыҥынан батаан олордоххуна маннык аллараа түһэ албатын курдук илин-кэлин тууттан тутуһар үөһэттэн бэйэбитин тутуһан сылдьар
Бу тириитин игин үлэлээбит булан, имитэн, сымнатан, тигээн оҥорбуппут
Баайарга эмиэ туох эбит тириигин бастаан ууга хайыгын илитэҕин оттон барыта хайаҕас манна хас да хайаҕастаах Былыр оннук хайыллар эбит ол. Элбэх эминэн туттарыллар эбит. Ол хайаҕастарын баайыыта эмиэ дьикти баайаҕа. Баайаҕа баайдаххына курдаана хаттаҕына бэйэтэ хантардааһар эбит бүтэһиккэ. Маны оҥорбут үс сыл буолла дии. Ол хамныыра өссө кыччаабыт курдук буолбут. Бастаан орогдо кырдык хамныыр курдук edi онтон тардан кууран хатан өссө хамылан билбит. Бу удьурхай удьурхай буолааны аны матырыйаала көстөөһүнэ ыарахан аҕыс этэ бастаан. Онтон онтон мантан көрдөһөн хаһаан олох улахан улахан удьурхай наада. Инниэр даҕа кэнниэр даҕаны улахан буолуон наада. Хатын хатын эмиэ курбут хаппыт буолуон наада сүрүй. Бу кынаттара хатын иннэ кэннэри удьурхай буолар Уонна баайааһынын эмиэ тылла да баайааста диэбиттэр. Биһиги ити музейга сытар туохтан олох көрүммүт үтүктэн оҥоруппут. Сахалар бэйэбит булут төрүт ыҥырбытын Инники баран иһэр уоллар кэскиллээх буолуо этэ Ол курдук өбүгэлэрбитин туйахтарын хатаран, инникитин дааҕы уһанан иһиэхтэрин Күндү доҕоттор, бүгүҥҥү биэриигэ эһиги көрдүгүт бу саха төрүт ыҥыыра хайдах оҥоһулларын, туох уратылааҕын уонна билиҥҥи кэмҥэ ону хайдах оҥоруохха сөбүн. Ону тэҥэ бу ханнык кэмтэн уонна тоҕо саха ыҥыырын саха ыҥыыра уларыйан дьахтар уонна эр киһи ыҥыыра диэн араараллар буолбутун биһиги биэриилэрбитин көрүҥ саха этигэн тыла саайпытыгар тахсар материалларбытын ааҕыҥ төрөөбүт тылгытын үөрэтиҥ кинигэни дэлби элбэхтик ааҕыҥ диэн ыҥырабыт аныгы биэриигэ көрсүөххэ диэри